Hai semua aku Malala begulai enggau aku baru ba channel PBP nya ya. Ok baka sekali tu aku ka mai kita muar kesa maioh orang ka makai kesa bisi ga orang enggai makai kesa bisi orang ka makai kesa tang enda nemu chara muar kesa maioh orang nemu muar kesa tang enda nemu baka ni chara muar kesa Enggau betul. Ok. Ti bisi chara iya. Ok. Baka ni chara kitai muar kesa. Ok. Nyadi aku udah sekali tu deka madah ke kita baka ni chara muar kesa. Ok. Nyadi kesa bisi din ujung nyin. Enda jauh ari tu. Ok. Nyadi diatu kitai bisi siti baldi. Nya iya. Baldi. Baldi tu disimpan kita ai dulu. Simpan kita ai umbah sia pemayuh okey. Simpan kita ai ai amai okey ai payep tau ai sungai pan tau. Udah kita nyimpan ya ai lalu kita nyimpan ya garam. Ha tu garam okey. Garam ni bah mayuh endar okey. Hmm, simpan garam satu. Dua. Tiga. Empat. Ah, nyak bos aku. Mayu aku bos aku. Tahu orang ke ngerjai lagi. Okey, udah nyak tarik. Um, kita girau garam nyak tarik. Okey, nyak. Hmm. Udah nyak. Okey. Kita lalu mansang muar kesak. Yeay, aram. Kita muar ke sak. Haa. Tu iya. Haa. Nyadi kami dua indai sekali tu deka muar ke sak. Dini tuan muar ke sak ba bungkang din? Ba pun kayu bungkang. Haa. Tu jaguar tu pandai. Taja umur iya udah tujuh puluh enam taun. Okey. Haa. Puji Tuhan. Nyin ke sak. Apu. Amat rayat tu. Nya iya. Dua iti sarang. Siti sarang nya ke besai amat. Uh. Ka tingau iya lagi ne tetak apa nya? Tetak dia.
Tetak dia. Tu.
Dia berang ko. Ah. Okey.
Minta ampun, minta maaf. Nya meh sepia paut.
Da dan nya paut paut kita nya dan ke. Tet au nya meh deh menti nya baik ke paut kita.
Meh meh weh. Nge kin ne legi. Nya ngalih sepia tau deh. Eh eh kita kita ma na nembai dia legi.

Inik inik nya. Enda ada penusah ku inik mur kesa ke dik. Pulai kelansing asuh muar kesa pulai kelansing asuh muar kesa kumai nya mai. Muar kesa. Nya mai mai kesa ku iya madah ngasuh kitai muar. Muar kesa ukai nya nya mai. Nya begisai. Dah nya baik kan garam. Hai.
Nya nya pak anu nya. Ah, ha? tak kasai ni sih. Ilo meh. Hmm. Pama buka baju. Benarnya. Nah. Kamera kau meh dah balut. Okey. Dia tu kita meda uh, baka ni ko kesa ah nya ya. Okey jadi tu agi begulai ngau daun jadi kesa. Uh, dia tu tadi dah mati, mayuh dah mati. Nama kebuah mati laban digulai kita. Garam. Garam nya kebuah kita nyimpan garam nya tadi. Ah. Kalau kita nemu. Okey. Eh. Semua daun tu sai kita memagang. Okey. Jadi daun tu daun bungkang. Daun bungkang nemu kita daun bungkang, daun bungkang tu selalu kena kita ngulai pansuh jelu. Ha, mai kita mansuh jelu. Okey, kijang, rusak, pelandu. Babi. Okey. Ha. Jadi tu kak dipilih magang-magang tu. Nanti kita di pasar bisi meda orang nyual. Kesak sebangkuk lima ringgit. Anang nawa dia. Laban. Ukai. Ukai. Ukai nyamai-nyamai muar kesak. Anang nawa. Semangkuk ai lima ringgit, sepuluh ringgit pan enda tau tawar. Haa. Tang aku tu. Sigi enda aku nyual dua puluh angai meh aku nyual tu. Pedih amat. Okey. Jadi apa? Tu kesa, tu ridap kesa. Tu ridap kesa. Ah, bisa meda. Inuk kesa. Ha, iya empu ratu kena kurang ratu ah. Nyadi aaa tadi bisi panggal kesa ni ya. Aku meh ra panggal kesa duai enggak kita aaa bisi panggal kesa ni ni tulam bisi panggal kesa emm enda peda agi lagi ngiga lagi ku madah ke kita ni meka ni gamal panggal kesa ok. Okey, mayuh kita enggai makai kesak. Mayuh orang ka makai kesak. Lebih agi orang ke asa datai rumah panjai, besai di rumah panjai, ada di rumah panjai sida iya sigi ka makai kesak. Uh, nemu, nemu tu sigi dempa. Jadi kesak tu asai bisi masa-masa mimit. Bisi asa-asa mimit. Uh, gulai ikan pan cukup nyamai. Okey, tanggal kesak. Ah, nya ya. Aah tadi nyebut diatu bisi pansut aah nya. Tu panggal ke sa.
Nyadi ke sulai tu. Nyadi ke sulai tu? Au.
Nyadi indu ya. Au, indu nyadi.
Nyadi ratu ya, nyadi ratu ke ke sulai ratu ya. Indu ya. Hmm, tu panggal ke sa. Aah nya ya. Mayuh kita naka la meda panggal ke sa. Tu Inu Ridap ya, ke mai kitai Inu Ridap ya. Ha. Inu Ridap tu kena ngintik manah amat, okey, kena ngintik. Nyadi eh ke dia tu kesak tu nadai nadai meh telok laban ukai bulan nya ni ndai. Ha, bola kembung. Bola kembung bisi eh neh. Nyadi kitai mur kesak tu nitih ke bulan ga nganti eh bulan kembung bisi mayuh telok. Telok kesak, telok kesak ha. Teluk Kundur ah, Teluk Kundur. Pedis, pedis. Bala ke indai, bala ke indai. Ah, okey. Ngeri siang bala ke angku indai, bala ke angku indai. Bala ke angku. Kerebak-kerebak baju ku. Belakang. Okey nya.

Kesak sangat.
Sapa ka makai kesak. Nya meh. Rasa iya bisi masam-masam. Tu mbai kesa nyamuk kesa pun mayuh bansa nyadi tu mbai orang kesa nyamuk. Nama kebuah disebut kesa nyamuk laban iya bakah nyah nyamuk enda entu besai kesa mayuh bansa. Hmm.
Nah. Masam. Hmm. Ya.
Okey. Jadi tadi sudah ya luput dia tu sudah ya angkat hidup barunya. Tu sekedar ke dibuai ke lekat badaun. Oh, tu ya. Hidup magang-magang. Sida ya luput nak lama aja. Nyaya reku malala ari channel PBP. GoPro stop recording.